Тавыкны тап. Әфәрин! Дөрес! Әтәчләр һәм тавыклар йорт кошлары. Бу видеода без сиңа алар турында кызыклы фактлар тәкъдим итәрбез. Күпләр тавыкны акылсыз дип уйлый, ә чынлыкта алар бик акыллы кошлар. Йөздән артык кешене истә калдыралар, хуҗаларын таныйлар, тәүлек вакытында ориентлаша беләләр. Хуҗаларның азык бирү вакытын истә калдыралар, үз иләрен һәм иптәшләрен таныйлар. Кикрикүк, кыткытак дигән тавышлар Аларның аралашу теле. Кошлар шулай итеп бер-берсенә ризык табулары, йомырка салулары турында хәбәр итәләр. Куркыныч килү турында да кисәтәләр. Тавыклар казынырга бик яраталар. Түтәлдәге уңыштан мәхрүм калмас өчен игътибарлырак булырга кирәк. Инстинктларына буйсынып, алар азык эзләп, барысын да җиләк түтәлендә, бәрәңге яки чәчәк клумбасында казый башлыйлар. Тавыклар ишетү сәләтенә ия. Өстәвенә, аларның колаклары кешенекенә караганда күпкә яхшырак ишетә. Карт тавыкларның да колагы чебиләрдән дә бер дә ким түгел. Алар тузан ваннасында коенырга бик яраталар. Чокырларга кереп, аннары үзләрен коры тузан белән каплыйлар. Аларны пычранганнар дип уйларга мөмкин, ләкин бу алай түгел. Бу аларның табигый тәртибе. Шулай итеп алар каурыйларын паразитлардан айрым алганда борчалардан чистарталар. Әтәчләр һава торышын бик яхшы фаразлый ала. Әтәч тавык күтәклеге башлыгы парад белән әтәч командалык итә. Иртән ул тавыкларны уята, төнне отбой дип игълан итә. Ашарга таба, күрсәтә, участокның башка яшәүчеләрен, мәсәлән, ишегалды этләреннән, һөҗүмнәрдән саклый һәм хәтта тавыклар арасындагы конфликтларны да хәл итә. Үрдәкне күрсәт. Әфәрин! Дөрес! Үрдәкләр дә тавыклар кебек йорт кошлары. Үрдәк суда яхшы йөзә, оча да белә. Иң күп үрдәкләрне Кытайда үрчетәләр. Бу ил халкы кош итен бик ярата. Кытайларда айруча Пекин үрдәге популяр. Үрдәк бәбкәсе дөньяга килгәч, иң элек әнисен күрергә тиеш. Югыйсә ул үзенә якынрак торган кешене әти-әнисе дип санаячак. Үрдәкләр бик чыдам кошлар. Алар 24 сәгать эчендә 500 километр араны очып үтәргә мөмкин. Үрдәк тәпиләрендә кан тамырлары һәм нервлар юк. Шуңа күрә алар боз һәм кар өстеннән тыныч кына йөри ала. Үрдәкләрнең күзләре бик яхшы күрә. Аларның күрү сәләте кешеләрнекеннән һәм этләрнекеннән дә яхшырак. Шулай ук алар дөньяны төрле төсле итеп кабул итә. Бу кошларның уникаль сәләте бар. Алар ачык күз белән йоклый ала. Бу аларга үзләрен саклап калырга һәм йорткыч торнагына эләкмәскә мөмкинлек бирә. Казны күрсәт. Афәрин! Дөрес! Күп гасырлар дәвамында язу өчен каз каурыйлары кулланылган. Казлар шактый зак 25-30 яшькә кадәр яши. Ана казга оясын калдырып торырга кирәк булса, ата каз аны һәрвакыт саклап кала. Оя җылырак һәм уңайлырак булсын өчен, каз үзенең мамык каурыйларын йолкып, аларны төзелеш материалы итеп куллана. Бер-берсе белән аралашу өчен алар дистәләгән төрле аваз куллана. Казлар очканда һәрвакыт очлы чи хасил итәләр. Тупламның мондый формасы башкаларның да очуын җиңеләйтә. Юннарын кую һәм артык авырлыгы аркасында йорт казлары очып йөрү сәләтен күптән югалткан.